Eýles. Dostjan. Ölmäkäm. Saňa bir zat haýyş etjek. Aýt, aýt dost, näme haýyş? Men ölemsoň,
yzymdan aýalyma seredersiň-de, seretmeli, düzetjek bolup, özüňe salajak bolmaly. O ýöne seretmeli, aç bolmasyn, hor bolmasyn, bolarmy Eýles? Bolýar, bolýar dost.
Bor onda dost.
Men razy senden.
Agay, ärin ha öldi. Geldi. Oyun etdim o. Indi men oyun edem ok dost.
Ömeyiz. O dost. Gördün mü men oğlumu? Seret. Maýli. Seň ogluňmy şule? Eý ýaman urup atlaý bule muny. Eý go aýytsana, possana, ýok etsene o. Gaharymy ile. Oho, näme Serwet o gülýär, sypaty bar-a, näçe beýdýäň-ä çagama? Sypat dom o muňa seret-ä. Eý maňa oklaý-da şuny. Şu suratyny oklap beräý-dä maňa. Ýo näme etjek oklap o muny. Çyngar samsyk zatlar goýýaň göni prosmotr alýa-a. Getir bir minut men goýaýyn-da şuny. Goýdum gowy eýýämä. Owo juwaç goýdum a prosmotryny göreriz häzir muň. Aha gel ugrady o kommentariýa. Ö bäş müň ýigrimi üç müň prosmotr on müň kommentariýa kommentariýada hemmesem çagany öldürjek diýýä öldüresim gelýä. Meňem öldüresim gelýär brat. Gidibersene şo çaga. Sen näme bez nastroýenli otyrsyň? Ha?
Näme bolýar? Oňa seret.
Kim?
Awa, şol öňki söýgülim meni. Ýa-ha bolýa-ha bolsa zady kelläň agyryp oturmasana. Ola ýana bir musora tapyp turuzla gabandyrjak bolan ulyada maňa ýüz ýylyň gerek däldi. Daşym gyýdan nollaý dost.

Gowumy?
E bärde bar şu älemär otyrna gowy naharlar zatlar konkret iş. E şu bat reklamany goşmaýda şu wideo arkaýyn edäý. Soň uzyn bolsa hiç kim görenok-a. Dogrudanam dost. Aýdyber bir meýil seret. Seň doglan günüň maýda dämi? Maýda maýda brat. Näme boldy? Doglan günüňe bar ada sen aýnaň öňüne tutorial jaýly uzap berjekler. Ato bilýän bu gapdal goňşular öňdäki goňşular aýalyň bilen näme işleýäniň görýäs diýerlerler şony aýdyp berýärler däro. Goňşular aýdýar. Işde bolsam hem ýetirýärler-de brat bilýän şony. Sana aýdaýyn, ne bolup ýördiňiz? Bolýar, brat. Seret, seň doglan günüň haçanda? Meň ýaş toýum, brat, apreliň sekizine. Seň doglan günüňe, dost, men dürbi alyp berjek saňa-la. Dürbi bar-a ýakyn edip görülýän, o awçylar zatlar, bilýäňmi? Dürbini näme edeýin men oň? Şonda işden geleňde irräk dürbini alyp gör, şonda maňa seredip gör, aslynda meň aýalymmy ýa, hä?
Alýo. Alýo. Nähili günlük? Gowumy? Bar karoç bar edere gyzaram bar hemmesem bar oglan yok diňe iki oglan bäş alty sany gyzlar bar polny hemme zadam taýar bir pahanyň kakaň maşynyny alyk gaýdaýda brat oturarlar şu gün.
Dostuň adal kakasy şoň başga soragyň barmy.
Başga sorag bar Senem biz bilensiň-ä? Hawa, oglumy ejesiniň ýanyna goýýan, men gidýän siz bilen.
Bajy. Eý, malbazary kellä geýdiler-aý weý. Mallary indi terezä goýup satyp başlady-aý weý. Näl boldy-aý weý? Eý, menem bir şahy ýok mal getiripdim, biri geldi dan söwdany urdy-urdy. Näçe mady berjek diýdi. Bäş müň manat diýdim. Ä, boldy aldym diýip, maly aldy-da gidip barýar-a. A puly berjek dämi diýsem, häzir malyňy sataýyn, onsoň getirip berjek diýýä. Eý, näle boldy, eý? A men seni tanamok-a, sen kim bolýaň diýsem, Men diýe seň kakaň oýnaşyndan bolan çagaň diýe, gapdal goňşusy Meretgül daýzaň diýe öweý ogly men diýýä. E kelle doňda-a polny. Gaýrat ediň, kommentariýada belläp geçiň, kim bolýa şol adam muňa? Wii!
Meň wideom bir million prosmotr bolupdyr. Boldy. Japbam ýelmez. Eý, Garaja döwlet, nälle? Oglanlar, surata soň düşüň, bolýamy? Men surat isli. Oo, ne näme suraty, näme? Haýyr, ýok.
Näme? Meň wideom bir million prosmotr boldy TikTokda. Boldy, men ýyldyz-a. Zappa.
Ne? Ne dur öňden aýdaýyn diýip öýdüm. Näme boldy?
Ýöne biraz az kämilleşsin diýdim. Näme boldy?
Dedim iki
dogan.
Iliň aýy. Siziň ikiňiz ogan näme? Aýo biz ataly ogul ho. İki bir doganız. Ne?
Dakazat et. Dakazat şu ýerde urşa bir eşek üzünde gitdiň diýip tapylmadym. Öyle olatda hiç sen indi bilýärmi näme etmeli? Näme etmeli? Mundan hem galmaly.
Nädip?

Düýn nirä gitdiňiz, han aýdyň? Gögoş sezona başlady, gyzlaram täze ot çykady, kelleleri üýtgedi. Oglanlar, size näme bolýa? Iň esasanam, molumyň çagalary size näme bolýa? Molumyň çagalary doska geçýäňiz, aýratyn zat zat etjek size. Galanyňyzam hemmäňiz bir aýagyň üstünde durýaňyz. Düýn maşyn tutup kim Gögota gitdi? Kimler galdy, kimler gitdi? Hemmäňizem bir-birden Maňa dil hat ýazyp getirýäňiz häzir. Siziň burnuňyzdan bulak getirjek uçurymyňyzda men siz etişime bir seredintäk. Kimden sorap gitdiňiz? Tur gyz, molumyň gyzy, tur. Maňa aýdyp ber, näme, kim maşyn tutdy, kim näme etdi? Molum, Maşyn-a men tutdum. Ýöne başyny bar-a, Jeren başlatdy, men başlatmadym gögotyň başyny, molum. Molum beýtmäň şu gezeklikçe geçiräýiň. Ää! Hemme zadyň içinde seň badyňy bilýän-le, şu molumyň çagalaryndan çykýa-da hemme zat. Gel kabinete gel, gel. Bor.
Aý ine tiktokar ot indiň öňüňden baýram namazyna çykyp gelýän jemagat tiktoga goýupsyňyz. Size düşündirdiler ýaşulylar ýaňy wagyz berdiler. Dikde goýmaň günä, barysyny biderek etmäň, haýyşt etdiler. Siz nätdiňiz, bukul kamera alyp, prosmotr aljak bolup, tiktogy doldurdyňyz. Baýram namazyňyz kabul bolsun, milli musurmanyňky. Ýöne aýryň wideolarla. Günä gazanmaň biderek. Haçanda kakam bir zat alyp ber diýende.
Kemaljan, Hä. Git. Şu taýda bir atygyz dur, şony alsana. Ýog-a. Aý, ýo-moýo, ine dur-a.